ivi ku landzela ya Psychology Mabyongo Jimmy's ivi se ku ya huma EP ya DJ Gift Magigwana a karhi a tirhisana na xiyimbeleri Mr Post. Kambe loko hi kambe eka ti-iTunes album leyi nga rhanga yi fikelela ka xiyimo xa vumbirhi i album ya DJ Gift leyi ku nga va yona yo hetelela ku huma kambe yi kote ku va yi hindza album ya Hlavu The Gupta yi tlhela yi hindza na ya Psychology hikuva yi fikelela ka xiyimo xa vumbirhi eka ti-iTunes. Se swilo leswiwani swi le ku vangeni ka huwa leyikulukumba eka Gaza, laha vanhu vo tala va kombisaka leswaku ri magigwani dna phawa, magigwani dna ntikelo. Hikokwalaho ka ku va a kote ku hundza Saykoloji na Hlavu The Gupta eka ti iTunes, se vanhu va kombisa leswaku ri DJ Gift magigwani dna phawa kumbexana dna matimba. Leswi swi fike swi ba mbilwini eka Hlavu The Gupta, hi vona a fika a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a vekela nxaxamelo wa le ka ti-iTunes laha a nga ka xiyimo xa vutsevu se ku kombisa leswaku ri swi fiki swi n'wi ba mbilwini u fike a tsala leswi landzelaka a ku vulavula u nga tivi swa hlupha number six se va ti-twenty-five va horile loko no fika ka number three ni ta va xava cause ni ta va ni tluli album ya mina ya last year se hi kota ku swi twisisa kahle leswaku Hlavu the Gupta kahlekahle mhaka leyiwani yi n'wi be mbilwini kumbexani yi n'wi vavisini hi yo mhaka a kombisa leswaku yena o lava ku fikelela ka xiyimo xa vunharhu tanihiloko DJ Gift a kote ku fikelela ka xiyimo xa vumbirhi laha kombisaka leswaku ri yena u lava ku phikizana na album ya yena ya lembe leri nga hundza se hi ndlela leyiwani u ringeta ku ti humesa eka mphikizano lowu nga kona kasi hi ku vona ka mina ni vona ingaku a nga ti humesi mhaka ya ku a ni ku le ku phikizaniweni hi ta tsundzuka leswaku loko ti-album ti nga se huma vanhu lava va kombisa leswaku ri n'wana na n'wana u ya ku pfaleni se ti nga tsutsumi a ti phikizani ti ya emahlweni hi vona leswaku ri i mani loyi a nga ta hlula hi ku loko hi langutile swi ti komba ku ri na ku cincana ku pfa ku susaniwa un'wanyana a tlhelela ndzhaku un'wanyana a ya mahlweni se ni vona ingaku mphikizano lowuwani a wu yi emahlweni hi ta kota ku vona leswaku ri muhluri i mani tanihiloko hi swi tiva leswaku ri a ku phikizaniwi ntsena eka ti-iTunes na le ka swiyenge leswin'wana nakona ka phikizaniwa vo YouTube hi kota ku vona leswaku i mani loyi a nga na nhlayo yo tala ya vanhu lava nga vona kumbexani ku chayisa vunanga bya yena online se ni vona ingaku mphikizano lowuwani a wu yi emahlweni ku nga vi na loyi a tsutsumaka kasi psychology swi tikomba nga ri ku tirheni kahle ka ti-itunes hi ku a hi le ku n'wi voneni ho vona Hlavu the Gupta na D_J Gift Magigwani va karhi va cincana un'wana a hawula un'wanyani a hi se vona psychology a karhi a yimisana na vona swi nga va swi karhi swi vula leswaku ri psychology se u lo seleteriwa ke swi nga va swi karhi swi vula leswaku psychology se wu pfariwile ke.